Dune bo mot nomber, dune bo mes nomber. Djis bisa nos kiko ta. Oiere esaki yama Temptation Chocolate. Mmm mi ta smak dushi tambe. Hopi dushi. Anto ami ku Naomi tin e mango daiquiri. Ke men gewoon mango daiquiri pero e ta smak hopi bon. Shona awe nos tin huntu ku nos Naomi Roosha. Naomi ta join nos awe. Mi ta laga e mes introduci su mes con nos un tiki mas di dje, pero Naomi ta e awe pa join nos den nos topic, ladies. Yes, nos tin un guest. Si, nos tin un guest awe. Welcome, Naomi. Danki, danki. Konta Naomi, konta nos. Bon, mi nomber ta Naomi Reusha, manera boso a introduci caba. Nace, biba na Corsou. No be greng. Tres aña caba cu mi ta back eigenlijk, ma biba ocho aña y largo na Hulanda. Eynan a haci dos opleiding, Dance Academie na Conservatorium Rotterdam. Anto si es komunikasi. Mi biba bek Kòrsou na dos mil dieskuater mas o ménos, si. Awo ke mi tin dos aña kaba ku mi ta rònt mi propio entertainment agency, signifiká ku mi tin bailariina, hostess, promo girls pa bedrijven, pa evenementonan privá òf komersial. Anto mi ta keda trene konosé mi dor ku mi tabata baila ku kashei, aigelik awoki ainda. Anto ta mi ta e mane persona ku a introdusi bailarinenan na Kòrsou den fiesta i na Holanda. Mira ku are promé bia ku m'a wak si m'a keda enkantá. Pasobra e tabata algu kompletamente otro anto hopi bunita. E tabata algu ku ami ta trahasi kaba den sin urban anto ke mas EDM na Holanda. Komo ku aparte di bo skol bo tin ku bo sa bo tin un bei job. Nos lo a cuminsa asina. Ando ma cera cu Asha Calister, ando tiki tiki e ora y nos a cuminsa introduci e fiestanan antiano. Asina ta sigue crecendo na Corsou, ta benta urban cu tur esina. Bo cara ta mas fresco ora bo ta baila así. Pasobra no, awor mi e cuarto ta cai na cara ken. Sí, ta. Ora cu bo ta baila. Preso no ta trae cara, como ta trae cara? Aha, aha, aha. Ora cu bo ta baila bo ta den bo mes mundo no. Dus bo no ta focus riba hende, bo ta bezig cu bo mes. Si bo ke bo ta traha sierto karonan ku portada intimiderend pero No, ora bo ta baila den fiesta mi ta gewoon give up laga nan wak numa Pero laga nan wak numa si na si bon wak nan wak numa pero na Omi dus pa nos ya bisa e of splika televidente nan bo profeshon ta bailarina Bo por bisa si un bailarina profeshonal pasobra nos ta bai den nos topiko. Paso mi tin gaña, hopi gaña sa, meneer Vane abo ta mayor, dus bo tin un prinsesa awor aki, dus komo mayor bo ta laga kompletamente òf lo bo laga kompletamente liber na bo yu pa eskohe su profeshon? Sigur ku si. Sigur ku si. Eigenlik mi mes ta stimul'é, paso mi ta kere fielmente ku bo tin ku bai hasi algu ku di bèrdat bo ta gusta. Dus for di awoke mi ta purba di keda papia kuné, puntra kiko bo ke hasi pa nos por lag'é drenta sea un dansles of si ta tennis si ta deporte anto por e por sigui riba e pad ey corecto dus ami sin lo no tin problema pa lagu'e haci loke e ta desea. Ami mesun cos mi ta kere firmemente cu un persona haciendo locual cu di berdad lo a word crea pa haci sigui su proposito y e locual cu ta pasion'e ta hiba na un miho Corsou pasobra nos tin hopi hende den funcionnan cu nan a kies pa di un manera of otro. Anto tòg nan no ta kontento hasiendo esei, ta stroba desaroyo di e organisashon. Pues ora bo wak e bèk mi ta bisa si. Anto di e persona mes tambe. Korekto. Un hende felis ta e mihó kos ku por tin, pues lo mi ta kompletamente liber pa mi dos yuchinan por kis e profeshon ku nan ke. E pregunta ta hopi apart. Sí, e ta apart. Paso sekamei mi no tin yu ainda. Oke. Pero lokal ku mi ta hasiendo, paso ami ta kere fiel den ora ku bo muri bai, ora bo no tei mas, lokal ku bo a bisa no tei. Lokal ku bo a hasi ta importante. Dus ami ke ta mi role model, e role model pa mi yu. Paso un yu eigenlijk no ta folo loke bo bis'é. Loke e ta mira eigenlijk loke e ta bisa ok. Si su mama mes ta laga nos usa e palabra karu, CEO di su mes entertainment agency, ku ta eigenlijk e bailamento pero di un otro forma, E ta duna e yu un indikashon ku, Ei, ke ku ta ku bo soña, pa bo bai p'e. Basta bo tin amor p'e kos, basta bo ta determiná, basta bo traha duru, just make it happen. Awe nos ta papia masha bunita, nos ta ègt tin asun nos ta sa mihó un telenovela awor aki. Pero shonnan, realidat ta ku tin hende ta bisa, ok, mane nos mester bisa awor bo ta baila den komo entertainment den un fiesta, bo ta kere e tin mayor òf tin persona enbèrdat ta pensa esei ku. Si mi yu skohe ku ta esei e ta hasi, mi ta respetá esei komo su profeshon. Mi ta kere den nos tempu sí, pero den un generashon mas atras no, pasobra nos tabata den un sierto kader òf un sierto sa direkshon ku a no, esaki ta e kos korekto. Pero awor aki nos tiki tiki ta mira ku e nos ta lòs for di eseinan, anto nos ta mira ku mas i mas yais. Seki mi tabata mesun kos sí. Mi mama tambe, ora ku mama bai Hulanda, el a bisa mi dushi. Bailamento ta hopi great, pasobra mi a kuminsá fo'i chikí ku seis aña. Nos mes a baila huntu. Sí, Explosion Dance. Un saludo pa Naika. Dus, el a bisa mi kaba ku oké, si bo kasié hasié bo hòbi, pasobra bo no por biba di dje. I proved her wrong. Ta p'esei mi a puntra, pasobra hopi hende ta mira. Sí, ma bai Hulanda ku, eigentlik no, mi dasa un otro opleiding, pero ora ku bo sinti ku. Bo ta será den un kos ku eingelik no ta e kos ku bo ke hasi. Universo mester ta na bo manera. Señalnan ku ey no ta e koi. E ta keda persiguí bo. M'a kuminsá bai un gai ku no ta bai konservatorio. E di ku mi, Omi, di kon bo no ta bai hasi oudisi? Asina ta bai. Ke men spontaneamente mas oudisi pa e skol ku mi keda bai, Andoman trinta i seis. Hopi bon. Dus despues di esei. Bo ta sinti bo fri mi ta imagina. Yes. E ora mi mama decidí pasobra kiko Naomi si ta esei bo ke hasi mi por para bo mas. Bo ta bezig kuné kaba dus dal bai anda wòkì ya. Wak naturalmente komo mayor bo ta purba na splika bo yu si kiko kada profeshon tin su bon tin su malu. Pero bo no por resigí sino pa e sigui su soño. Pasó si mi por. Despues di un lagué mes bai hasi loke ta desea. Mi ta completamente eens ku bosan pero e ta pasa. Dus den enseñansa bo mester di para kon. Tin mucha ta bisa bo nan a skohe sierto direccion pasobra nan mayor a bisa nan cu esey ta e direccion corecto. Anto hopi frustrerend paso e muchnan por ta no ni gusta e vak e no gusta e cos pero su mayor a indica nan dje cu ta esaki ta esun corecto of esaki mi ke mira bo ta haci pero e mucha mes no ta sinti pesey. Mi ta bay mas leu, yes, mi ta bay mas leu ta tin un hoben cu kere bira piscado. E mamanan ta man na kabes pasobra kiko mi ta bai hasi ku un yu piskadó kaminda ku hei. Tin sierto profeshonnan tin masha sèn mes den dje, no solamente su no bo ta sintá den kantor nèchi ocho pa sinku, tin masha hopi kos mes ku nos por hasi pero nos ta kondishoná segun nos komunidat òf society ku hei ta esaki bo tin ku bai. Entonces ta esei ta e bo sa e punto. Cuando esei ta pasioná pa e trabou e ta mas creativo tambe. Tambe. Entonces e ta bini cu ideanan nobo pa e área ei y ta genera hopi mas tantu cen. Correcto. Ata yuda e parti ei. Pasobra Correcto. nos mester di piscadó. Ujú. Si. Nos mester un oportunidad amplio na Kòrsou pa traha riba esei. Diferente profecionnan. Si. Bo sa cu no ta esun di ocho pa sinku, manera nos a bisa hoy, pero. Ku bo ta sinti bo dushi den dje kreativo i tambe bo ta haña bo entrada. Entrada importante. Korekto. So nos tin ku kome. Bèrdat. Si, nos tin ku kome, pero ta hopi importante pa bo hasi lokual ku bo ta gusta. Dus biba bo pashon. Anto manera Naomi a bisa, bai pa lokual ku bo ta soña pa bo por tin, bo sa, un bida. Prove them wrong. Bo ta si dat? Yes. Oké.